Минем дөньяда һәркем бәхетле, дөньяда минем дуслык тынычлык. Сәлам дуслар, мин Эльза, укытучы һәм сәяхәтче. Халю, хәерле көн. Минем исемем Айгөл. Мин Уштики проекты җитәкчесе, язучы. Сәфәри подкастының икенче чыгарылышын башлыйбыз. Сәфәри тапшырында без дөнья буйлап сәяхәт итәбез һәм бергәләп яңа урыннар ачабыз.
Бүгенге чыгарылышта без гайрәтле викинглар һәм әкияти тролләр иле Норвегия турында сөйләшәбез. Норвегия дөньядагы иң матур илләрнең берсе ул. Үзем анда булмасам да, фотоларда, видеоларда күргәннәрдән ул күз явын алырлык. Син

без 3000 километр чамасы ара уздык. Без э, Финляндия, Швеция илләрен уздык һәм ниһаять Норвегиянең төньяк э, шәһәренә, төньягына Нарвик дигән шәһәргә барып җиттек. 3 көн чамасы безгә вакыт кирәк булды. Куна-куна барганда инде бу. Һәм инде менә Норвегия җиренә аяк басу белән аның табигатенә таң каласың чынлап та башка скандинавия илләреннән хәтта аерыла. Норвегия Европаның төньягында, Скандинав ярымутравында урнашкан. 50 меңнән артык утрау да Норвегиянеке. Норвегия сүзе борынгы скандинав телендә төньяк юл дигәнне аңлата икән. Әйе, ә менә юл дигәннән Норвегиядә юллар бик шәп эшләнгән. Машина белән барга, барыр өчен бик уңайлы. Бәлки шуңа күрә төрле илдән килгән сәяхәтчеләр дә монда бик күп. Алар менә шушы э, илне күрергә, аның матурлыгы белән танышырга киләләр. Юллар, Норвегиядә юллар тар, ләкин тар булуына карамастан кешеләр бер берсенә юл бирешәләр һәм тагын бер э, юллар турында әйтергә кирәк менә син әйтеп киттең бит инде норвегияда утраулар күп дип менә ул утраулар үзара э, бик шундый матур күперләр белән тоташканнар һәм алар гадәти туры күпер түгел ә менә шундый Э, салават күпере кебек менә шулай итеп э, ясалган анда күперләр би э, уртасы аларның шулай күтәрелгән була да һәм син үзеңне болытларга менеп киткән итеп хис итәсең шундый матур күперләр һәм юл турында әйткәндә норвегиядә кыялар иле бит инде анда кыялар бик күп Кыяларны узып йөрмәс өчен кешеләр монда бик күп тоннельләр төзегәннәр, бик күп тоннельләр ясаганнар. Ә кайбер тоннельләр алар су астыннан да узалар. Шуңа күрә без Норвегиягә барып, анда йөреп кайтканнан соң Норвегия әле ул тоннельләр иле дә икән дигәнне аңладык.
Эльза, төньякта булса да, Норвегияне чагыштырмыйча җылы климатлы диләр. Э, чөнки атлантик океандагы гольстрим агымы аны җылыта һәм менә шушы биек биек кыялар салкын җилләрдән саклый дип беләм э, сез барганда һава торышы ничегрәк иде анда без җәй көне барган идек чөнки без укытучылар булганга күрә безнең ялларыбыз җәйге каникулга туры килә Без җәй көне барган идек, ләкин э, эссе һавалар булмады булмады 12 градус 18 градус менә шушындый э, чагыштырмача шушындый һава иде җәй көне анда бик эссе һавалар булмый э, томанлы яңгырлы шундый һава иде инде ләкин кыш көне дә ниндидер э, зур зур салкыннар була дип әйтә әйтеп булмый шундый э, гольфстрим э, әйтеп киткәнеңчә инде гольфстрим анда э, я җылылыкны әзме күпме саклый һәм чынлап та менә бу кыялар да үзенең ролен үти инде хәтта менә тоннельгә кереп киткәндә син мәсәлән яңгырлы һавадан кереп китәсең ә инде тоннельдән чыкканда синең кояшлы һава димәк менә бу биек кыялар һава торышын ничектер көйли җайлый Үзгәртә.
Эльза, узган подкастта без Австралия турында сөйләштек. Һәм аның күпчелек өлеше ул тигезлек дип әйттек. Әйе. Әмма Норвегия, димәк, ул Австралиянең капма-каршысы дип әйтсәк тә була, әйме? Димәк, таулар ул Норвегия пейзажының аерылгысыз бер өлеше. Норвегия турында сөйләшкәндә фьорд дип фьордлар иң беренче әйтәләр.
Әйе. Әйе, гел шулай. Норвегия турында әйткәндә, аны фьордлар иле дип әйтәләр. Фьорд ул табигатьнең искитмәле матур күренеше. Ул э, башка төрле әйтсәк, ул култык, су култыгы, э, диңгез яки океан култыгы, ләкин аның ярлары биек кыялар була һәм шундый бик матур э, манзара күз алдына килә инде. Ә менә кыялардан э, күп санлы шарлавыклар агып төшә әле тагын. Һәм менә шушы шарлавыклар, э, кыялар эчендә кешеләр үзләренә матур-матур йортлар да ясап куйганнар. Э, кечкенә генә кечкенә генә авыллар яки бөтенләй ялгыз йортта булырга мөмкин ул. Һәм әле алар юллар төзергә дә монда төзи дә алганнар инде. бу шаккатыргыч күр әйе кыялар арасында ә фьордларда гадәттә туристлар сәяхәт итә зур зур кимәләрдә алар менә шулай кимәләргә утырып керәләр дә инде шул кыяларны шарлавыкларны карап шушы матурлыкка сокланып илһамланып шулай итеп йөриләр әйе эльза норвегиянең төньягында Бозлыклар бик күп дип беләм. Сез шушы бозлыкларны үз күзегез белән күрдегезме? Әйе.
Менә бозлык дигәндә, аны күр, үзен күрмичә күз алдына китереп булмый. Ул шундый зур менә бозлык. Э, аны сүз белән аңлатып булмый. Без э, Свартисон дигән зур бозлыкка бардык, ләкин әле без аның э, тулы килеш күрә алмадык, чөнки анда бөтен кеше дә бара алмый, аңа билгеле бер әзерлекле булырга кирәк, кием ягыннан да. Без Бозлыкның ледник дип әйтеп әйтәбез инде. Бозлыкның телен генә күрдек. Язык ледника, свартисон дигән. Бозлык иде ул. Ә, бик шулай ук матур урында урнашкан. Бүлдерәм, нәрсә ул бозлыкның теле? Бик кызык. Э, Төшенчә әле. Э, язык ледника, димәк, менә зур бозлык бар һәм менә аның ниндидер кечкенә генә агып чыккан, э, агып чыккан дип әйтимме, менә шулай оешкан урыны, Э, ул сузылып китә бераз бәлки инде ул эрегән э, бозлыктан калган эздер инде э, менә шулай атала инде ул язык линейка әйе аны күрергә менә күп туристларга менә шушы урынны гына күбрәк күреп була инде һәм без беләбез инде дөнья күләмендә бозлыклар эри һәм шушы бозлыкта эри инде Һәм анда бик матур шундый зәңгәр су төстә су агып төшә. Елга Э, тау елгасы формасында ул шундый бик актив бик ул бер караганда бит ул куркыныч та ләкин аның шундый көченә сокланасың инде һәм ә, шунсы яхшы норвегиядә бөтен җирдә туристлар өчен уңайлы шартлар булдырылган хәтта менә шушындый катлаулы бозлыкларга да биек тауларга кыяларга да йөрү йөрергә мөмкин һәм анда машина өчен дә барып җитер өчен җайланган алар җайланган киленгән шул яктан уңайлы норвегия ул туристлар өчен ачык шуңа күрә монда бик күп илләрдән бик күп җирләрдән туристлар актив ял итүчеләр килә
Эльза, менә ел саен кешеләр дөньяда иң алга киткән бай һәм аның кешеләре иң белемле булган илне билгелиләр. Һәм беләсең нәрсә? Норвегия, Норвегия бу исемлектә һәрвакыт беренче урыннарны алып тора. Әйе. Сез андагы менә кешеләр белән аралаштыгызмы? Дуслар таптыгызмы? Э, бик кызык факт мин бик бәхетле димәк мин дөньядагы иң акыллы иң алдынгы кешеләр белән аралаша алганмын икән ләкин норвегияләргә үзләренә караганда алар бик гади аларның йортлары бер төрле менә э, алар гади яшәргә тырышалар. Алар табигатькә якын якын булып яшәргә тырышалар. Алар спорт белән шөгыльләнергә яраталар. Алар балык тотарга яраталар. Менә алар шундый гадәти табигать кешеләре инде. Алар э, бик аралашучан, ачык. Гадәттә әйтәләр бит инде төньякта яшәүче халыклар алар салкын күңелле булалар дип, кырысрак дип. Менә норвегияләр турында моны әйтеп булмый, чөнки алар һәрвакытта да Э, елмаеп, сиңа эндәшәләр, хәтта менә бер гаилә, Норвегия гаиләсе, безне үзенә кунакка да чакырды. Менә без аларны бөтенләй белми идек, алар безне шулай дус итеп кабул итте дә үзләренә кунакка чакырды. Хәтта без анда ике көн кундык та әле. Яшәп та алдык, әйе. Һәм бу гаиләдә кунак булганда, алар безгә үзләренең Аларның өйләре океанга карап тора иде. Ә, Аларның шундый зур тәрәзә океанга карап тора торган һәм менә ә, Тернберн дигән исемле абый, ул безгә менә шушы төньякта яшәү турында сөйләде. Ә, Монда без аннан сорадык инде менә

Димәк, якты була, әйе, якты була. Ә, һәм шунсы яхшы, син күпме телисең, шул хәтле сәяхәт итә аласың. Җыкларга гына туктыйсың инде. Караңгыдан курыкмыйча.
Караңгыдан курыкмыйча, әйе, сәяхәт итә аласың. Һәм без менә норвегияләрдән сорадык. Кыш көне бит, э, киресенчә, кояш чыкмый төньякта. Караңгы була. Сезгә менә шушы караңгыда яшәү начар түгелме дип, алар инде әйтәләр, ә кыш көне киресенчә безгә үзенең яхшы яклары бар. Чөнки, мәсәлән, северное сияние, төньяк балкыш бар. Менә шуңа без сокланып яшибез дип әйтәләр алар, әйме? Димәк, Норвегиянең бөтен җиреннән дә төньяк балкышны күреп буламы? Күпчелек урында күреп була, ләкин шәһәрдән бераз читкәрәк китергә кирәк инде. Ә шәһәр утлары шәһәр э, утлары комачаулый ала, ләкин инде төньякта чыннан да анда ешрак күрергә була кыш кычырды. Ләкин әйе мин күрмәдем кызганычка каршы бу минем тагын бер зур хыялым менә шул төньяк балкышны күрү. Төньяк балкышы чыннан да табигать могҗизасы. Күкне яшел, шәмәхә, зәңгәр төстәге тасмалар кисеп үтә һәм менә э, төньяк балкышын күрү минем дә күптәнге хыялым. Эльза, мине һәрвакытта кызыксындыра торган сорау ул илдәге милли ризыклар. Менә Норвегиядә нәрсә ашарга яраталар?
Норвегия билгеле инде ул үзенең балыкы белән танылган. Алар балык тота алар норвегиялеләр монда балык бик күп диңгез балыгы һәм шуның белән башка илләргә дә балыклар җибәрәләр һәм менә без норвегияләрдә кунакта булганда да алар безне билгеле балык белән сыйладылар балык кәтлитләре белән үзләре тоткан балыкмы юк алар үзләре никтер теге бөтен кеше балык тотмый анда аларның шуңкатлы балык күп э, күрәсең алар аны кибеттән сатып алалар гәрчә кибеттә бик кыйммәт бәяләр

О, бу шәп уңыш. Әйе, бу бик шәп уңыш. Менә, э, димәк, балыкчылар үзләрен бик шундый уңышлы балыкчы итеп хис итәргә теләсәләр, Норвегиягә барырга тиешләр. Монда һичшиксез һәркем үзенә тиешле балыкны тотыр.
Эльза, сез норвегияләрдә кунакта булгансыз, шулаймы? Ә менә аларның борынгы бабалары викинглар дип әйтәләр инде ме алар чыннан да без э, фильмнарда күргән шундый зур гәүдәле викингларга ошаганмы э, мин э, норвегияләрне теге бик зур гәүдәле димәс идем гадәти европалы кешеләр кебек аларның э, гәүдәләре ә чыннан да аларның ә, э, борынгы бабалары викинглар булган һәм бит инде викинглар алар кемнәр Айгөл, алар борынгы диңгезчеләр һәм сугышчылар, э, мәсәлән, как приручить дракона, драконын кулга ияләштерергә дигән фильмны караган бармы синең? Әйе, мин бу фильмны бик яратам һәм мин Норвегиягә баргач, иң элек менә шушы э, фильмны, мультфильмны искә төшердем һәм э, андагы менә йортлар бар иде бит. Э, алар су өстеннән э, э, төзелгәннәр менә нәкъ шушындый йортлар алар хәзер дә бар анда кеше яшиме әйе анда кешеләр яши алар менә кыялы җирләр булганга күрә күрәсең менә җирләрдә урын җитеп бетми шуңа күрә әзрәк суга кертелеп эшләнә һәм бу инде балыкчылар өчен шулай ук уңайлы чөнки күп күпчелек э, мондагы кешеләр күпчелеге балыкчылык белән шөгыльләнә дип әйттек бит инде иртән торасың ишек алдына чыгасың әйе яки суга сикерәсең ишек алдына әйе э, менә ошаган һәм әгәр дә инде без йортлары турында әйтсәк э, кешеләрнең менә миңа бик кызык һәм мин дөньяда әле бер кайда күргән юк шундый йортларны аларның түбәләре ндә үлән үсә түбәләрендә үлән үстерәләр алар Ә, күрәсең инде бу ниндидер махсус җылылык системасы җылы тотыр өчен йортларны һәм хәтта кайбер йортларның түбәләрендә үлән генә түгел, ә инде зур э, куаклар һәм агачлар үскәннәрен дә күргәнем бар иде минем. Э, Тере зур бер экосистема менә шушы бер йортның э, түбәсендә. Түбәдә бакча.
Әйе, түбәдә бакча. Шәп.
викинглар турында сөйләүне дәвам итеп, э, аларның без зур агач киемнәргә утырып, дулкынна ярып, яңа җирләргә аяк басканнарын беләбез һәм хәзерге менә Англия, Франция, хәтта Төркия, Төньяк Африка һәм э, Христофор Колумб барып җиткән чук Төньяк Америка җирләренә дә аяк баскан. диләр. Канададагы беренче торак урынны, беренче авылны да викинглар нигез салган дип әйтәләр. Ләкин алар шундый юаш кешеләр булган дип әйтеп булмый, чөнки викингларның күбесе пират булганнар, алар менә диңгезләрдә башка корабларга да һөҗүм иткәннәр, һәм шәһәр авылларны талаганнар, хәрби походлар оештырган. Шуңа күрә алар хәтердә калгандыр инде халыкларның викинглар дигән исемнәре алар тирә як җирләрне дер селкеткәннәр менә мультфильмнарда викингларны мөгезле шлемнар киеп э, кигән итеп сурәтлиләр ләкин менә галимнәр викингларны чыннан да мондый шлемнар кигәнме юкмы икәнен төгәл әйтә алмыйлар икән э, һәрхәлдә хәзерге Э, норвегияләр андый шлемнар киемиләр юк алар җылы э, шапкалар кияләр башлыклар кияләр викинглар оста киме төзүчеләр булган э, кимәләр озын һәм тар булган шуңа күрә тар елгаларда да алар тиз генә ниндидер авылга килеп җитә алганнар әйе менә викингларның кораблары белән мин ослога баргач осло ул норвегиянең баш каласы анда музейлар бик күп һәм шушы музейларның берсе викинг корабларының музее дип атала без ул музейда булдык һәм менә шушы борынгы корабларны үз күзебез белән күрдек алар яхшы гына сакланганнар Һәм э, чынлап та менә синең әйткән сүзләрнең э, дөрес икәненә ышанырга була. Һәм тагын бер безне сөендергән кызык факт, без менә викингларның зур э, карталарын күргән идек. Һәм менә шушы э, картада зур Э, борынгы шәһәрләр арасында Болгар шәһәре дә күрсәтелгән. Чынлапмы? Әйе, чынлап та менә шулай Болгар һәм менә Рим, анда Константинополь кебек э, зур Э, бөек шәһәрләр арасында Болгар шәһәренең э, торуы да безнең өчен шундый зур сөенеч булды инде.
Норвегияне шулай ук тролләр иле дип әйтәләр. Э, швед теленнән ул тылсым дигәнне аңлата икән. Ул әкияти персонаж. Шулай бит ул күп кенә мультфильмнарда, китапларда, фильмнарда хәзер очрый. Аны таш, тау белән бәйләгәннәр. Тау кыяларны ташка әйләнгән тролләр дип күз алдына китергәннәр шулаймы әйе чынлап та шулай тролләр ул э, менә әкияти персонажлар норвегияләр аларны бик якын итә ярата э, чөнки э, аларның Э, төрле троллерга багышланган төрле урыннары бар тролль теле тролль баскычы тролль юллары дигән урыннары бар алар менә шушы троллерга ышанганнар алар э, троллерны төрле таш кыялар рәвешендә күз алдына китергәннәр аларның куллары аяклары ул менә монда үскән агачлар менә берникадәр безнең шүрәлеләрне дә хәтерләтә инде шундый табигать персонажы табигать герое монда ул шундый милли герой ул тролль менә без э, тролльләргә багышланган берничә урында булдык мәсәлән тролльләр юлы дигән юл Ул шулай ук бик кызыклы, матур һәм бер караганда бик шундый экстремаль куркыныч юл бара инде. Текә борма-борма шундый юл югарыга менә. Бу да өстән караганда теге бик матур манзара, күренеш. өскә хәтле менеп җитәсең дә шундый бормалы юл буенча ә, ләкин аны инде хәзерге көндә машиналар өчен автобуслар өчен җайлаштырганнар һәм монда туристлар әйе туристлар бик күп киләләр менә тролль юлы дигән урында ә тролль теле ул инде э, анда җәяү барырга кирәк Э, яңгырлы һава булганга күрә без анда барып җитә алмадык э, ул инде менә кыяның тел формасында чыгып торган бер урыны аны менә тролль теле дип бәлки шуңа атаганнардыр инде менә хәзерге мультфильмнарны карасак я китаплар укысак тролльләрне шундый сөйкемле ягымлы э, ияләр дип күз алдына да китереп була ләкин норвег риваятләре буенча алар бердә андый ягымлы

Ә тагын нинди кызыклы музейлар бар анда? Менә Осло турында э, гомумән әйткәндә, без бит инде башка аларны нинди шундый зур биналар, шундый зур мәхәббәт э, урын биналар, урыннар итеп күз алдына китерәбез. Ә Осло ул шундый бик гади генә э, яшәү өчен уңайлы булган, велосипедлар күп йөри торган шундый матур гына кечкенә шәһәр түгел ләкин матур гына җыйнак кына шундый шәһәр тыйнак кына шәһәр тыйнак дип әйтергә була ә, чыннан да ә, монда истәлекле ә, урыннар ә, бар Э, без менә истә калганнардан чаңгы музеенда булдык чаңгы тарихы музее ни өчен чаңгы музее һәм монда ни өчен барырга кирәк чөнки норвегиялеләр алар э, бик бик каты менә чаңгыда шуырга, биатлон белән шөгыльләнергә, менә кышкы спорт төрләре белән шөгыльләнергә бик яраталар. Хәтта э, менә патша гаиләсе дә король э, Ослода э, патшалык, э, Норвегия ул бит инде патшалык. Норвегия Эльза ул патшалык һәм бу дәүләтнең башлыгы король Харальд Бишенче. Әйе, әйе, хәзерге вакытта да кайбер дәүләтләрдә чып-чын король һәм королевалар идарә итә. Хәтта менә патша үзенең гаиләсе белән дә чаңгы шуырга чыга һәм чаңгы ярышларында актив катнаша. Кечкенәдән алып, әйе, норвегиялеләр балаларын чаңгы шуырга өйрәтә,

Әлеге музейда иң борынгы чаңгылар күрсәтелгән. Ни өчен алар уйлап табылган? Кайчандыр бит кешеләр э, э, бу урыннарда яшәү өчен ау өчен дә тотканнар. Э, аулар өчен дә чаңгыда йөргәннәр. Кайткач чаңга бастың димәк. Әйе, кайткач та чаңга алырга булдым үземә. Һәм менә шушы чаңгы музеенда Бёрндален танылган норвег биатлонисты 8 тапкыр Олимпия чемпионы булган Бёрндаленның чаңгылары да саклана. Һәм аның әйе үзенең э, кулы белән э, язылган һәм шушы музейга бүләк ителгән. Э, димәк, менә Норвегиядә шушындый э, шәп шәхесләр бар. Шәхесләр турында әйтә башлагач инде, Руаль Амундсен турында әйтми мөмкин түгел. Кем соң ул Руаль Амундсен? Ул 1911 елда иң беренче булып Көньяк полюска барып җитә. Һәм менә мин Роль Амундсен турында шундый, аның бала чагы турында шундый кызыклы мәгълүмат э, укыдым. Ул 15 яшеннән башлап э, бик шундый э, салкын вакытта да кыш көне дә ачык һавада йоклаган, бик күп физик күнегүләр белән үзен чыныктырган.
Чыныктырган, әйе. Димәк, һәм аның инде э, бала чагыннан ук ул менә шундый зур хыялы булган.
Зур хыялы булып, әйе, һәм аны шул хыялын ул чынга ашыру өчен менә шулай тырышкан. Һәм менә шушы чаңгы музеенда Руаль Амундсенның көньяк полюска сәяхәт иткән вакытта кулланган әйберләре шулай ук саклана анда чаңгылары, башка кирәк-яраклары бик кызык. Ослодагы тагын бер истәлекле һәм Бөтен кешегә дә киңәш ителгән урын ул Контики э, корабы музее. Норвегиялеләрнең тагын бер танылган кешесе ул Тур Хейердал дигән антрополог, сәяхәтче галим. Тур Хейердал нәрсә эшләгән соң? Син моны беләсеңме, Айгөл? Ул э, Контики дип э, атала, атала торган көймә ясап, аның белән Тын океандагы э, утрауларга сәяхәт, сәяхәт иткән. Димәк, менә Тур Хейердал шушы сәяхәтеннән соң бөтен дөньяга шушындый ачыш ясаган. Тын океанындагы утрауларга кешеләр Америка континентыннан да күчеп утыра алганнар дигән фикерне әйтә ул һәм үзенең мисалында моны дәлилли. Шушындый кечкенә генә көймәгә, ул әле көймә дә түгел, ул сал рәвешендә һәм без ул көймәне менә бу Кунтики музеенда күрдек. менә шушы көймәгә кечкенә генә солга утырып ул менә шулай э, сәяхәт итә исән кала һәм турхейр далның истәлек дәфтәрләре сакланган һәм аны укырга киңәш итәр идем мин Эз беләсеңме э, турхейр дал бала чакында судан курыккан икән шулай бик кызык чөнки ул менә ялгыз үзе океанда калган бит ялгыз түгел аның командасы булган инде ләкин ул аның идеясы белән Э, башкарылган эш бит инде менә шушы куркуын җиңеп чыгып әйе шушындый хыялына хыялын чынга ашырган әйе һәм турхиердан танылган бер афоризмы бар ул әйтә ә, шикләр мин алар турында белмим дип әйтә ул бары тик кешенең башында гына була ала ә, сүзе ул үзе борынгы инклар ул Америка индейцлары э, телендә э, яңгыр алласын белдергән.
Швециягә сәяхәт иткәндә, Стокгольмда, без э, Нобель премиясе бирелә торган шундый шәһәр ратушасында булган идек. Менә дөньякүләм танылган Нобель премиясе гадәттә безнең Стокгольмда бирелә, ләкин аның бары тик бер премиясе тынычлык өчен премиясе Ослода тапшырыла. Һәм менә шушы урынны без шулай ук барып күрдек. Тынычлык премиясе кемгә бирелә? Менә дөньяда э, тынычлыкны сакларга теләүче кешеләрнең сугышларга каршы булган э, кешеләр, шәхесләр һәм менә бөтен кешеләрнең дә тигезлеген сакларга дигән менә төрле шәхесләргә менә бу тынычлык премиясе бирелә инде
Эльза, син Норвегиягә туристлар бик күп килә дип әйттең. Һәм чыннан да, минемчә, Норвегиядә күп нәрсәне күрергә, күп нәрсә эшләргә, табигать белән сокланырга урыннар һәм мөмкинлекләр бик күп. Әйе, туристлар бик күп килә һәм алар э, ничек сәяхәт итәләр соң, әйме? Алар кемдер үзенең машинасында, кемдер велосипед белән менә кыялардан куркып тормыйлар. Велосипедка үзенең бер бөтен кирәк-ярагын төйиләр дә әз генә инде һәм менә яңгырда да, томанда да үзенең тәгәрмәчләрен әйләндерәләр, баралар да баралар инде, әйме? Ә парлап та менә шулай сәяхәт итүчеләр бар, гаиләләп тә сәяхәт итүчеләр бар. Аннан соң Ә, бик күп э, теге тәгәрмәчле йортлар очрый. Э, караваннар дип атыйлар инде аларны, әйме? Э, менә аларның өйләре э, шул машинага киләнгән кебек инде. Алар менә тәгәрмәч тәгәрмәчле йортлар дип атырга була инде аларның. Алар бик актив сәяхәт итәләр. Аннан соң э, шуны әйтергә кирәк, э, Норвегия ул туристлар өчен бик яхшы җайланган ил. Син э, бик еш төрле җирләрдә тукталышлар ясый аласың. Аларның э, җылы, салкын сулы менә шулай э, тукталышлары көйләнгән. Теләгән һәр җирдә үзең э, палатка корып, җокларга ята аласың. Менә э, Норвегиядә викинглар законы яши. Э, викинглар законы буенча һәр кешенең табигатькә хакы бар бу нәрсә дигән сүз нәрсә дигән сүз менә син телисең икән җиләк җыеп ашый ала ашый аласың чөнки норвегиядә бик тәмле җиләкләр үсә анда
кара җиләк кара җиләк мук җиләге мук җиләге ул дип әйтәләр әйе мук җиләге клюква морожка татарчасы нара җиләге брусника әйе нара җиләге Менә шушы җиләкләрне син ашый аласың. Телисең икән, туктап ял итә аласың. Э, шуңа күрә һәр кешенең дә ялга э, туризмга, табигать белән якын, табигатькә якын булуга барлык мөмкинлекләр дә монда, уңайлыклар да, шартлар да тудырылган. Һәм шунсы кызыклы, ял көннәрендә Норвегиядә э, кибетләр һәм зур сәүдә үзәкләре эшләми. Ни өчен эшләми? киресенчә. Әйе.
Ни өчен эшләми? Чөнки ял көне һәр кеше табигатьтә гаиләсе белән ял итергә тиеш, ә кибеттә йөрергә тиеш түгел. Һәм кибетчеләр дә үзенә үз чиратында ял итергә тиешләр. Әйе. Шәп кагыйдә.
Әйе, бик шәп кагыйдә. Һәм тапшыруыбызның ахырында э, мин сезгә ике норвег язучысы язган ике китап турында әйтеп китеп китмәкче булам. Беренчесе ул Анна Катарина Весли. Аны хәтта норвег Астрид Лингрен, Лингрена дип тә э, атыйлар. Һәм аның әти әни сигез бала һәм грузовик йөк машинасы дигән китабы татарча кызганычка каршы юк ләкин рус телендә укый аласыз ул менә шушы зур ишле гаиләнең кечкенә генә фатирда яшәүләре һәм шушы табигатькә чыгып аларның ял итүләре э, шәһәрдә булган маҗаралары бик кызыклы шуны шаян тел белән язылган бик кызык укыла укып карагыз әгәр укыганыгыз булмаса һәм икенчесе ул әле менә э, бик күптән түгел генә чыккан китап ул мари пар дигән яшь кенә язучы э, вафельное сердце, вафли йөрәк дип әйтсәк була. Һәм анда менә Норвегиянең бер авылында э, яшәүче 9 яшьлек Трил дигән малай һәм аның дусты Лена исемле кызның шушы э, табигать кочагында бергәләшеп уйнаулары, аларның маҗаралары, шаярулары. Бик кызык һәм җиңел укыла торган китап. Шушының белән безнең чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Бүген без сезне бай, матур табигатьле, гүзәл кешеләре булган Норвегия иле белән таныштырдык. Әгәр Норвегия белән илһамланып, сез ниндидер рәсемнәр, кул эшләнмәләр эшләсәгез, аларны фотога төшереп, безгә җибәрегез. Без рәхәтләнеп карарбыз һәм сокланырбыз.